Kan electronic circuit chawm tura kan mamawh five volt te, nine volt te, twelve volt emaw voltage dang dang te pawh awlsam taka kan herh chhuah zung zung theih avang hian hna ti chakin a tisawt thin khawp mai a, amaherawh chu keini ang sum dawn nana hmang lem lo va ina khawih ve tan hi chuan neih te pawh lo harsat thei a. Chuvang chuan tun video ah hian bench power supply atana hman theih tur computer ATX power supply hmanga awlsam leh tlawm zawka siam dan kan tarlang anga A siam dan hi tlem a kikawi ve deuh avangin video hi a tawp thlengin uluk deuhin ni lo en dawn nia. Awle, ATX power supply kha han la ila, a thar kher nilo a hlui te pawh kha kan lo hman thei avangin a tha em tih ema sak kha a ngai dawn a ni. Wire tam tak awm zinga a rawng hring kha a dumah khan jumper wire in zawm ila, hei hi kan ATX power supply kan on theih dan tur a ni. Plug-ah a cable kan connect a, kan on a, ATX-a a fan-a vir chuan a la nung thei ngei tihna a ni a. Duh chuan multimeter hmang khan wire hrang hranga a voltage tein a la tha ngei a ni tih a hriat theih bawk a. A hrui engah twelve volt, a senah five volt, orange-ah three point three volt a chhuak tur a ni. Heng hrui lo chhuak zawng zawng hi kan mamawh vek dawn lova, tuna ka siam danah hi chuan a hrui sen pali, a eng pahnih, orange pakhat, a pawl pakhat, a dum paruk, a grey, a hring leh purple pakhat theuh bak ka hmang dawn lova. A dang zawng hi chu hrui awm nuai kha ka duh loh avangin a bawt bulat a cut vek mai dawn a ni. Kan ethics kha kan duh anga kan siam fel a, a tha a ni tih kan chian tawh chuan thil dang hman ngai te han en leh ta ila. Hmasa berah voltage leh current kan hman zat kan en zung zung theih nan voltmeter display kan mamawh anga, chuan kan ethics supply atanga voltage rawn chhuak ve lo, nine volt te eighteen volt te neih nan boost converter CN six zero zero nine hi ka hmang tel bawk anga. Awlsam zawka kan herh theih nan, a variable awm sa hi kan ti danglam hlek ang a. Hetiang potentiometer-a thlak tawp lah hian duh ang chen a herh theih si lo va, chuvang chuan tiang hian kan ti danglam dawn a ni. Potentiometer kha hawn a, a chhunga thir kawm a vir lo ti tawptu kha kan ti ngil ang a. A ngil tawh kha chuan daltu awm lovin duang chen chen kan herh thei ang a. Chuan kan variable resistor herhna ah khan thir phek te char bet leh ila, chu chu kan potentiometer ah khan tiang hian kan char bet leh dawn a ni.

Tichuan Honor Swiss pakhat Hau put lak chhuah nan DC zek a pa leh a nu kan tih kha a ngai tel bawk anga. Tin kan Emater hian ten em thleng chauh a teh thei si a, Current a aisang maw maw chang a bik in twelve volt line ah hian a tam thin khawp mai a, twelve volt line direct a lak chhuah nan banana plug hi ka hmang anga, tin twenty four volt te, Dualrel supply ang chi te kha hmanna a awm ve zeuh zeuh avangin Mena Strap Volt hi ka la chhuak tel bawk ang a. Tichuan LED a hring leh a sen indicator tan kan dah tel ang a, chuan one K resistor pahnih te hi kan mamawh tur te chu an ni dawn a ni. Tihian a bawm tur ka siam a. A hma lamah hian tuna kan sawi ho vuah nan ka ret kuah a, a then nem luh tawp, a then herh ngheh ngai, a then char beh ngai te a ni hlawm ang a. A awmna tur theuh a kan dah chuan kan zawm khawm char char thei ta. A zawm dan hi tlem in a ki kawi ve deuh a, hriatthiam a lo har takin screen a ka rawn tihlan hi chiang deuhin lo en ulh a, hrui sen atan rawng sen tho ka hmang a, Chutiang angin a rawng mil tur ang zel khan ka rawn dah e. Kan solder ringa a thir lang laiah khan heat sink emaw black tape hman hram hram kan tum dawn nia. A zawm tur ang ang kan zawm zawh chuan hrui sen leh a eng, a dum pahnih nen a chuang a awm ang a, hei hi dummy load connect nan kan hmang dawn a ni. A senah nge a engah vuah tur tih kha chu ka ren pe chhuak tam thei zawkah khan a ni ang a. Kan ATX panga power rating inziahna tang khan a hriat theih a. Ka hmanah hi chuan five volt ah a ni a, a sen zawkah ka zawm a, a ke leh lam kha chu rui dum lamah zawm mai tur a ni. Resistor value ah hian ten ohm, ten watt ka hmang a, twelve volt zawkah kawne ka ngai nih kha chuan resistor hi twenty ohm, ten watt bawr vel in lo hmang dawn nia. A tawp ber tan kan display hi dik lo ve thei a ni a. Hemi siam dik tur chuan kan ATX kha on in a output a multimeter connect a en milh pah a ngai ang. Display hnungah hian voltage leh current adjust na tur herh theih kha a awm ang a, chu chu multimeter reading milh tura herh danglam mai tur kha a ni. A in milh chiah chiah kha chuan a dah theih kher lo mai thei a, a teuh theih ang ber a dah kha a tawk viau mai.

Kan kilh pum chuan hei hi a lan dan a ni. Kan rotary switch hmangin three point three volt emaw, five volt emaw, twelve volt emaw kan mamawh ber nei thei tur khan kan herhsawn thei a. Voltage dang ngai a awm kha chuan rotary switch hi ding lampang bera herh hian boost converter hmangin a chung chiah herhna hmang hian kan herh chhuak leh thei bawk a. Banana plug dum hi plus twelve volt direct a kan lak chhuahna kha a ni a, a sen zawk hi minus twelve volt kan lakna kha a ni a. Twenty four volt emaw dual supply kan mamawh hunah khan he mipa pahnih hi a tangkai dawn a ni. Tin, ATX power supply ina protection features a ken tel ho, over current protection te, over voltage protection te, under voltage protection te, short circuit protection te hi kan neih ve nghal vek avang hian bench power supply atana ti tha leh zual tu a ni a. A bikin short circuit protection hi ka hmang tangkai khawp mai a, Plus leh minus lo indek palh a awm a nih pawn, in off tawpin kan circuit test lai a maw amah che lovin a veng him thei a, han off a on that leh hian a pangaiin a hman leh theih zel a ni. Awle, ka ti zawng kha ni se, video dangah ka inhmu leh dawn nia.